ndi madekwana ndi khou vha ṱanganedza na musinga musumbuluwo wa manakanaka na makole nga dzi 7 december 2020 ya mitambo yo vha hone hafhanoni nga mugivhela ndo vha ṱanganedza ya ndo vha ṱanganedza nga treke ya prolific ana razikanli vha tshi khou ri ndo guda ndo guda ya ndo guda namusi prolific ndi ene muyeni washu kha ino mbekanyamushumo kha ino mbekanyamushumo ya ḓibveledzise ri na muyeni washu ana vha prolific fhedzi ri ḓo vha naye nga murahu musi ndo vha ḓisela um mvelelo kana ndo vha ḓisela dzi update kana results dza mitambo ya mugivhela na sondaha vhukati ha thimu dze dza tamba kha thonamende kana thonamende ya abatakale nunga thonamende ye ya farelwa muledzhi thengo ine yo takuwa nga dzi 5 december i ḓo guma nga dzi 20 december 2020 nga dzi 20 hu ḓo vha na mitambo ya fainala hanefhaḽa kana hu ḓo vha na mutambo wa fainala hu ḓo vha hone ḓuvha ḽa ḓo vha ḽone ḓuvha ḽa fainala ḓuvha ḽone ḓuvha ḽine a ḓo vha tshi khou takadza nga maanḓa vha masheḓo ndi vha masheḓo vho renda ndi vho renda vha no khou wina ndi vho wina vha no khou fhiwa dzi khaphu zwoṱhe zwavhuḓi zwi ḓo vha zwi khou itea hanefhaḽa vho imba ndi vho imba u ḓo vha u ṱanganana nga maanḓa u bva kha nṋe dukatuka ḽa mukula nṋe mukula zet vendalis tshihorenda u bva thengo mulidzi ndi khou ri kha ri vhe roṱhe kha ino mbekanyamushumo musi zwa zwino ndi khou ḓo vha ṋekedza eh, results kana dzi update dza mitambo ya abatakale nunga tournament ine mudzudzanyi hone ndi eh, a zwi ḓivhi nṋe tshiṱuni ḓokoji ane ra dzulela u vha naye afha samuyeni washu a tshi khou ri vhudza dzi update uri hu khou itea mini kha tournament ya vhatakali nunga zwa zwino hafhanoni a vha ri ndi vha vhudze eh, zwo iteaho mafheloni a vhege mugivhela na sonda nga mugivhela dzo tamba dzo kuḓana dzo tamba dzo silitana hanefha kha thonamente ya a vha takali nunga ndi he ha takuwa mutambo wa tou thoma thoma ndi mutambo wa vha tshi khou hashiwa nga vendalist fm mitambo yoṱhe heinoni u bva mugivhelo u swika sondaha nahone ni nga tori u bva dzi 5 u swika dzi 20 musi u tshi tambiwa fainala kana mitambo yoṱhe ya kha tournament ya abatakala nunga i ḓovha tshi khou hashiwa nga tshino tshiṱitshi vendalist fm ri pfa vhone ndi tshone tshiṱitshi tsho faraho mitambo inoni tshine tsha ḓovha tshi khou hasha nga vhahashi vhavho vhane vha vha na vhukoni nahone vhane vha funa um zwa u hasha ngauri zwi tou vha mbiluni zwi tou vha malofhani vha tou zwi kona havha ndi name ndi vha ṋekedze um zwo iteaho mafheloni a vhege nga mugivhelo takuwa mutambo wa tou thoma thoma hafhanoni vhukati ha thimu ya muvuma na mukondeni ndi ye muvuma ya fhira nga zwikolo zwiraru kha tshithihi kha mukondeni eh ha tevhela mutambo wa thogwe na ngalavhane ngalavhane nga kona u swika fhedzi ha thogwe yo pfukela phanḓa ngauri ngalavhane nga kona u swika ndi he ha mbo ḓi takuwa mutambo vhukati ha waterfall na yone tsha mulungwi waterfall ya fhirela phanḓa nga zwikoro zwiṋa kha tshithihi kha tsha mulungwe ya dzo silitana ha takuwa magwena mahulwane a tshi khou rwana a tshi khou likitana tshandama na dipeni ndi hone he tshandama ya fhirela phanḓa nga zwikoro zwivhili kha kha kuṅwe kana nga zwikoro zwivhili kha gumba i tshi khou ḽa dipeni nga sande dzo takuwa nefhaḽa ndi he havana santos eh, na rambuḓa dza drowa mavhili mavhili kana thuthu eh, ndi he ra mbo ḓi wana santos i tshi khou wina kha dzi penalties nga 4 nga 5 ndi nga tou ri ndi he santos ya fhirela phanḓa nga dzi penalty nga 5 4 kha yone thimu ya eh, rambuḓa ya ha takuwa mutambo wa vhuvhili ndi he maheni ya kunda tshidongololwe nga zwikolo zwiraru kha tshithihi folo vhoḓwe dzo khidzhana na mabila dza ḓirowa mavhili mavhili ya mabila ya fhirela phanḓa nga zwikolo zwiraru kha tshi kha zwivhili ya fhirela phanḓa mabila nga zwikolo zwiraru kha zwivhili nga dzi penalties ndi ye gwangwatini ya pfana maanḓa na pile maṅaga eh pile eh ya mbo ḓi wina zwikolo zwivhili kha tshithihi kha gwangwatini mitambo miṅwe i kho ḓi ḓo takuwa nga migivhela na mugivhela u ḓaho i ḓo vha i hone u swika dzi 20 hei tournament i kho ḓi ya phanḓa ha vha ri ri sathu fhedza na tshifhinga ri mbo ḓi ya kha muyeni washu um we nda vha tambela ṱhireke yawe heneyi ya no kho ri um ndo guda prolific a tshi khou ri ndo guda ana razikanley

nda ni madekwana muyeni wanga ya a thi khou kona u ni fara zwavhuḓi prolific a thi khou kona u ni fara zwavhuḓi imani zwavhuḓi afha no ṱanganedziwa kha vendelist fm Khasho ine ḓisela mafhungo online ri pfa vhone zwa zwino fana no ṱanganedziwa nga eh, muhashi nṋe mukula zet venda list wa u renda a ri khou kona u ni fara zwavhuḓi ye na ima hone i khou khathakhata i khou kwashekanya zwithu avhari avhari mbiso ndi ndi zama nyana u u mva kha ndi thori betisani vha kumbe zwino ya ndi ndi khou lingedza u ni fara zwino hafhanoni Mm, mara ndi a dzi khatha okay ya ya a ri hafhanoni zwa zwino ri na eh, ri ḓo vha na vhu- na na luṱa lwa u thoma lunoni lune ra ḓo vha ri tshi khou to amba zwiṱuku havha na luṱa lwa vhuvhili lune ra ḓo amba zwinzhi nga maanḓa ro sedzesa sia ḽa muzika wanu ya hafhano ndo ndo ni ṱanganedza nga track ndo guda prolofit ni na rasi kanli ya ndi ndi ḓinga nga maanḓa ndi ndi tshithu ndi khou zwi pfa zwo rafha fhethu hu khou isiwa muleza vhathuni eh musi ndi sathu amba kana ri sathu amba nga ili dinga ni nga thoma na ṱalutshedza vhathetshelesi vha venḓa list fm hafho nda madzina aṋu nga vhuḓalo na hune na bva hone uri ri kone u takuwa vha tshi khou ni ḓivha uri ri tshi amba nga prolific ri khou amba nga nnyi

Ya, nṋe Mudzivhaḓi rabelisa ndi ḓivha vhaṅwe vha nṋe Mudzivhaḓi vha vha no shuma fha tshikoloni tsha Robert Mbulungeli ya ri si nga to dzhenesa khazwo ri ḓo ḓi zwi amba fhedzi ya ya ndi ndi ḓivha vhathu vha nṋe Mudzivha ndi a vha ḓivha nga maanḓa vho ya ndi ndi kerekana vho nga maanḓa eh ya ndi na vhuimbeleli u hone kha vhathu vha nṋe mudzivhaḓi ni tshi khou ralo ndi ya thomo zwi pfa zwori hu na vhushaka vhukati ha vhuimbeleli na tshifani lune eh ya ya ya
vhathu vha- vhathu vhathu vha nṋe mudzivhaḓi ndi vhathu vhane vha ḓivhiwa nga u imba ya hone bva tshi- tshiṱavha fhano bva vhu press boy tshiṅwe tsha tshiṱavha ni vhone hone hu no bva cross boy ya tshiṱavha ndi ḓivha na vhaṅwe eh ya ndi ndi ḓivha vhathu vhanyi na vhaṅwe vha no funza huṅwe no pfi nyadzane secondary ndi a vha ḓivha vhone phawe vhone phawe ndi khou vha ḓivha vhone phawe ri vhane vha shangoni nthihi ya zwi amba zwo ri hafhanoni ndi khou amba na muthu ane ya ri ra ḓo pfana ngori ri ḓo vha ri tshi khou ḓivhana uri mini ndi mini dzi khou bva u khidzhana dipeni hanefha thengwe vhulidzi fhedzi zwi tshi ri ri ḓo amba nga ha muzika hafha ndi khou tou vhona tshifhinga tshi sa tsha tou tendela zwoṱhe ndi ngazwo ndi tshi khou dzhena kha aḽa na aḽa uri ri mbo ḓi fhedza eh, heyi dzi dzi sekono dzo fhela ri kone u fhira kha luṱalavhe ri tou dzhenesa tshoṱhe nga sia ḽa mu- kha sia ḽa muzika ni nga vhudza vhathetshelesi uri zwa muzika na zwi guda gai